Happy Valentine's, my love, my sweet chocolate.
weduwe munotibuditsa chichigurokuro panze weduwe ah, zviiko izvozvi izvi zvii zvabvepi mazviona kupi maruwa ka maitio kukamari akandikiwa
Futi mute basa kunonga zvinhu zvakadonha kumusika kumbare uko. Zvinhu zvakadonha ndikuti happy Valentine's Day. Ndikutanda chanda nonga chiko naye kumana maiti. Handi una appreciate omwe wako naye kumana. Happy Valentine's Day.
Eka.
Kwandiri.
Dora iri rapfekerwa apa apa. Nezvimabharuma zvingani izvi. Ah, baba Dika. saka ndo va- valentine present yangu here iyi ezvi ku- andi kuratidza rudo kune umwe wako kuratidza rudo ne- ne- nemashura akadaiwo so maiti mashura andi maruva andatenga ena yako mani
don't be stupid baba diwa zvinzwa haungambondiunziri Wha- whats this zera rangu inini undiunzira zvimabharuma 3 nezvimaruwa 2 zvawanhonga izvi izvi Alright, kana watenga wambochitenga mari. This is less than a dollar. Alright, chama. Kundiri ah ah ah ah ah ah. ah, ah. Usani provoke ndichitaura. Usani reduce to that extent man. Usani reduce to that extent man. It was wise dai waregera. Dai watoregera kana mari dzako dzisingakwani. Alright, saka waita ndiite cheko my dear. Vakadzi vari kutengerwa ma stands, ma title deeds. I thought you are going to bring a title deed izvozvi izvi. Kwakuti kwekwai zine mabaroom atiri aya. nezvimaruwa izvi zvimaruwa izvi izvi Itori plastic futi.
Saka rudo rwacho ndoruratidza sei manje? Ndoruratidza saka ndashaisha futi manje. Ani mungona patinokona na maiti ndenge chiratidza rudo ka but rudo rwacho ndenge chinenge chenda pamoto. Nditaurira kuti wamatengera madi zvinhu zvinobatika ndiani? Boss inini hamungambondiunziri mabharumu hapana apa nezvimaruwa zvakadai so kwanditi kwekwait kwekuigwangwengwangwangwavu my love uchiunzira ndiyani waunoti my love uchimupa zvinhu zvakadai so kungoratidza rudo hazvina mota kuti zvine uremo hwakaita sei konakutengera vakadzi vavo dzimba motokari mabharumu aya they were supposed kunge akahemwa papa anonzi pai mumahwini mumasaidhi emota kudaiwo so umu mumaanonzi zviizvi zvimagirazi zvemumamota izvi anenge adai murume maakahemwa so whats nonsense kundiunzira bharuna risina mota yacho ichiridzwa ini handidi zvekuyedzwa baba dina ndakazvinyararira panapa kubva maku sen ndakazviraramira life yangu anambobvina ndakumbira vhale kwauri baini anokumbira vhale zvekusvika pangu ndini sauta kudai zvabva pamwoyo pangu here nayo moyo wako oraiti for all the things pazera rangu rinoini kwakundiunzira tituruwa utu tukadai so ora saka motikari yacho oraiti ndoitenga nei motikari yacho ndine mari inoavafuta kuti nditenge mota chisira ivo anoita zvevhale wacho siyaiyo Handi zvine mazera here ndauyawo nezvandakwanisa wana ndauya ikati happy valentines day mukadzi wangu zvokwanisa chii chokwanisa pane chogona here ipapa andauya neruwa ruwa racho rekuita seiko ndiri nyuchi here inini inoda maruwa shaa ini ndinoda matitle deeds wazvinzwa ndinoda mota i need my properties I need security. Mari inotengwa manje. Ndo yandinoda inini security from you kwete kuti surprise ah. nemaruwa. Nhasi ukamuka wakati ringinya, wakati tindindi muvhu. Vana wako ndinowapa izvere izvi. Ndinowapa ivhu here, ndinogadzika vana muvhu here. Izvi kuratidza rudo, handiri kuratidza rudo kune umwe wako here naye akomana. Rudo rwakaita sei iro? Ah, Muchiri ipapo. Ah. Murani ndikande futi mashoko mamwe. next time regedzai vero nditumira zvinhu zvisina nebasa rese kudai kundikwidza bp yangu izvi tina timaa kutidzosera memori yedu kumasure sure okutofunga kuti deidedeideide vana vana nhingi tiri kuona umwe mumwe vari kungotitirwa zvinhu zvinodadisa fani ni ndandazvigamuchira nemwoyo wangu wese kuti hapana chandiri kuwana kwakuunzirwa mabharuma iwayaya Ezvi maona paraputika apa handikuda kundigadzirira heart attack. Nekunzi bharuma iro riraputika ndisipo ndisiri expected ndaiita heart attack nekuda kwesimple thing Valentine's Day. What's Valentine's Day? Izere rangu rino iri ndounzirwa maruwa ndounzirwa mabharuma ekuti akaputika ndoita vuyu at least ngaaputikire ari mumavhiri mumaside view emota yekuti roputiko richienda nemhepo ndiri kudhiraivha ndichiridzirwa mabhosvo pane nzira bharuma riri rega inini ndofunga chandakatadza inini mwari ka mwari chandakatadza chihombe pavarume wese wari munyika mondipa mashura akadayo so mashura cheo cheo uyai mutore mashizha enye mabharuma aya mubvise bvise tsvina dzenyu mumba mangu muno ndana mucleana muno bemubvise tsvina dzenyu idzi muri kunzwa here ini ndati emubvise tsvina dzemabharuma enyu amaisarwa